Dan il-programm qed jittella' bl-għajnuna ta', Protrade, MFCC, Logo Express u Saint Albert Ironmongery. Int Min Int huwa produzzjoni imtella' mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċellerat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST.

Nilqgħukom għal episodju ieħor ta' Int Min Int, programm imtella' mill-istudenti tal-Baċellerat fil-Media ġewwa l-Istitut tal-Arti Kreattiva. Jiena Luke u llum ser niddiskutu t-tagħlim online u kif dan bidel is-sistema edukattiva ġewwa Malta. Però l-kunċett ta' online learning ilu għal diversi snin, però f'dawn l-aħħar tliet snin rajna qabża ovvjament minħabba l-pandemija. Ħa mmorru biex naraw dan il-filmat li ppreparajna fejn ser jispjega eżatt x'inhu online learning. It-tagħlim online huwa metodu ta' tagħlim fejn l-istudenti jitgħallmu b'mod virtwali. Introdott għall-ewwel darba fis-snin 90, it-tagħlim online, imsejjaħ ukoll e-learning, jinstab l-aktar fl-edukazzjoni terzjali. It-teknoloġija, bħal kollox, qed tintegra ruħha wkoll fis-sistema edukattiva. Hawn diversi tipi ta' tagħlim onlajn. Nibdew bit-tagħlim sinkroniku, li jinvolvi klassi virtwali jew konferenzi bil-video. Vantaġġ ta' dan it-tagħlim huwa li joffri feedback immedjat lill-istudenti. Għal dan it-tip ta' tagħlim hemm ħinijiet fissi fejn l-istudent ikollu jattendi. Metodu ieħor huwa t-tagħlim asinkronju. Fejn il-komunikazzjoni bejn il-membri ma sseħħx in real time, xi eżempji jinkludu preżentazzjonijiet irrekordjati, discussion boards u emails. Hawnhekk l-istudent jista' jitgħallem f'ħinijiet komdi għalih. Fl-aħħar għandna wkoll it-tagħlim imħallat jew blended learning. Dan il-metodu ta' tagħlim jintegra t-teknoloġija u l-midja diġitali ma' attivitajiet tradizzjonali tal-klassi. Dawn it-tipi ta' tagħlim online Kollha għandhom il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħhom. Vantaġġ tat-tagħlim online hi li joffri lill-għalliema mod effiċjenti biex iwasslu lezzjonijiet lill-istudenti, permezz ta' videos, PDFs u podcasts. Vantaġġ ieħor hu li jippermetti lill-istudenti jattendu klassijiet minn kwalunkwe post għall-għażla tagħhom. Barra minn hekk, lezzjonijiet online jistgħu jiġu rrekordjati u użati kemm-il darba għall-kumdità tal-istudent. L-edukazzjoni online hija wkoll ferm aktar affordabbli meta mqabbla mat-tagħlim fiżiku. Dan għaliex it-tagħlim jgħin lill-istudent jiffrankaw flus mill-ivvjaġġar. Insemmu issa xi żvantaġġi. Nibdew billi nsemmu l-problema li tiffoka fuq l-iscreens għal ħin twil. Din hija sfida kbira għal ħafna studenti minħabba li minn kompjuter għandek aċċess għal midja soċjali u siti oħra. Żvantaġġ ieħor huwa l-problemi li jistgħu jinqalgħu bit-teknoloġija, waħda minnhom aċċess tajjeb tal-internet. Fl-aħħar għandna s-sens ta' iżolament. Fi klassi onlajn m'hemmx interazzjonijiet fiżika li jistgħu jirriżultaw f'sens kbir ta' iżolament għall-istudenti. F'din is-sitwazzjoni, huwa importanti li l-iskola toffri forom oħra ta' komunikazzjoni bejn l-istudenti u l-għalliema, li jinkludu messaġġi onlajn, emails u konferenzi bil-vidjo. li jippermettu interazzjoni b'wiċċ imb'wiċċ. Kif rajna, l-introduzzjoni tal-edukazzjoni diġitali saret sistema ta' benefiċċji u konvenjenza mhux biss għall-istudenti imma wkoll għal tant ħaddiema f'dan is-settur. Bradley, bħala l-eks President mill-Kunsill tal-Istudenti żgur illi kellek esperjenza viċin ħafna ta' dawk li ta' dak illi kienu għaddejjin minnu l-istudenti. Kif tħoss illi l-online learning affettwa lill-istudenti tal-MCAST proprju waqt il-pandemija? Naħseb l-istudenti tal-MCAST batew daqsxejn iktar minn studenti f'istituti oħra ħabba raġuni li, Il-maġġoranza tal-korsijiet li toffri l-MCAST huma korsijiet vokazzjonali li jinvolvu ħafna prattika. Ovvjament, sfortunatament ħabba l-pandemija, ixxiftjajna l-lezzjonijiet online u ovvjament il-maġġoranza tal-lezzjonijiet kienu mid-dar. B'hekk ovvjament il-prattika mid-dar hija limitata ħafna għal diversi raġuni, ovvjament li m'għandekx il-face-to-face tutorials mal-għalliema, m'għandekx l-equipment neċessarju, Allura sfortunatament batew ħafna speċjant korsijiet li jinvolvuna iktar prattika mill-oħrajn. Jiġu f'moħħi eżempju l-media, beauty, hair, engineering, fejn ma' korsijiet li jinvolvu ammont ta' prattika mhux ħażin li sfortunatament mid-dar eh, you can do a tutorial, però mhux li ma jħallix l-istess effett daqs il-face to face tutorial tagħmel fil-klassijiet. Jiġifieri sfortunatament ma kienx daqshekk żmien faċli għall-istudenti sabiex ikomplu bl-istudji tagħhom, infatti anke rajna dropout rate mhux ħażin fejn jitlu ehm, studenti li baqgħu għaddejn bil-korsijiet tagħhom fi żmien il-pandemija. U dawn l-isfidi li semmejt, eh, x'sar biex jiġu indirizzati per eżempju nuqqas ta' equipment per eżempju għal dawk li kienu qegħdin mid-dar għaliex ovvjament kif inti tkun limitat ta' x'tista' tagħmel mid-dar, kif ġew indirizzati dawn l-isfidi? Ovvjament l-ewwel bdejna billi bħala Kunsill baqa' l-ħin kollu into communication mal-MCAST, mal-Administration kif ukoll anke mal-Ministeru tas-Saħħa biex ovvjament we try as much as possible noffru the easier way out għall-istudenti. Bħala kunsill ħadem ħafna wkoll biex jipprovdi kemm jista' jkun equipment neċessarju l-istudenti bħal laptops, kemm studenti li anka għennihom fejn jidħol internet connection. Naf li kien hemm ċirkustanzi fejn anka ġabu xi ftit studenti jagħmlu lezzjonijiet on campus fi klassijiet vojta. Ġifieri għajnuna kien hemm ovvjament kienet limitata x'ovvjament ma tistax tagħti 7-8,000 laptop l-istudenti kollha, ġifiri fejn stajna dejjem għenna ġifiri kif għaddejjem minn sa minn to communication mal-administration biex naraw li jisma fejn jista' jkun forsi nistgħu nagħmlu lezzjoni waħda ġo klassina ikbar biex ikun jistgħu jsiru ċertu tutorials, ċertu prattika. Il-Ministeru tas-Saħħa fejn dejjem ħadna l-avviżi isma' hemm bżonn isir hekk kif nistgħu nipproċedu. Ġifieri ħidma kien hemm, ovvjament kien żmien diffiċli ħafna, ġifieri kien żmien iebes għalina li dejjem irridu nipprovaw nżommu kuntatt mal-istudenti u ovvjament inservu ta' bridge bejn l-istudenti, l-administration u anke l-Ministeru. Antonella, anke għalik kien probabbilment żmien diffiċli ħafna dak iż-żmien. Kif kienet it-tranżizzjoni minn tagħlim fiżiku għal dak online? Jiena ġejja mill-qasam primarju u sekondarju u l-ikbar problema kienet li l-għalliema ma kienux ippreparati. L-online learning kien għadu l-bot ħafna f'dak il-qasam tal-primarja u sekondarja, allura sabu ruħhom it-teachers id-dar, it-tfal tagħhom kollha sparpaljati d-dar u ma jafux se jaqbdu jagħmlu biex jikkomunikaw magħhom. Bdew jaqbdu ma' kwalunkwe mod ta' media soċjali, kien hemm inħoloq chat group fuq il-WhatsApp, kien hemm nagħmel page fuq Facebook, però min-naħa tagħna tad-direttorat kienna nagħtu kienna ngħidulhom li dawn is-social media ma setgħux jiżawhom għas sempliċi raġuni li hemm it-tfal involuti under 13, speċjalment fil-primarja. Lak li jenaf, konna diġa pala direttorat bdejna nesploraw it-teams għax it-tfal kolla u l-istudenti kolla ta' Malta u għawdex għandhom aċċess għal Office 365 u bdejna nesploraw it-teams bħala pjattaforma li l-għalliema setgħu jużaw għal mat-tfal tagħhom. Antonella, miegħek se nkun qegħdin niddiskutu dwar dan is-suġġett aktar tard ukoll waqt int minn int tal-lum, però Bradley, għalissa grazzi ħafna tal-li l-qajt l-istedina propju tagħna. Grazzi lilkom. U ħammorru għal filmat li preparajna dwar kif eh, l-online learning affettwa nistgħu ngħidu s-saħħa mentali kif ukoll fiżika tal-istudenti. Qis waħda mill-iżjed diffikultajiet li kellhom l-istudenti kienet il-livell ta' konċentrazzjoni, għax inti meta ħa tkun id-dar jew postijiet oħrajn minn fejn kienu qed isegwu l-lezzjonijiet tagħhom, għandek ħafna distractions madwarek. Forsi mhux kulħadd kellu post, qisu prattiku, li jista' joqgħod fih għall-kwiet. biex ikun jista' jsegwi l-lezzjonijiet onlajn. Ara qisu waħda mill-affarijiet hija l-parteċipazzjoni tal-istudenti, kemm ikunu qegħdin jifhmu, il għaliex inti madwarek, forsi jekk qiegħed fil-klassi b'mod fiżiku mhux se toqgħod tuża l-mobile. Allura din imbagħad bdiet ittellef l-istudenti, il għaliex ma kinux qegħdin jikkonċentraw biżżejjed, ikunu qegħdin jitilfu l-lezzjoni u minħabba f'hekk ħa tkun diffiċli għalija għax diġà ma fhimtx dak li għamilna lbieraħ, allura kif ħa nifhem issa dak li għamilna llum? Ovvjament dejjem ħa tagħmel differenza skont x'tip ta' studenti, il għaliex ħa jkollok min ħa jiffoka ħafna aħjar li jkun ġo klassi. U kellna ftit studenti wkoll li qalulna li meta kienu qegħdin mid-dar ħadmu iżjed. Kienu fl-ambjent tagħhom fejn iħossuhom komdi, qamu filgħodu ma qagħdux forsi jaħlu ħafna ħin biss ġew l-iskola. Ara dak kien kien kollu ħin li dawn l-istudenti rebħu. Allura l-fatt li kellhom iżjed ħin din għenithom biex jistgħu jistudjaw iżjed, għandhom iżjed ħin fl-assignments, jiġifieri jiddependi ħafna qisu fuq il-personalità ta' dak li jkun u qisu forsi l-life style li jkun qiegħed jgħix ukoll. Aspett ieħor li rajna li kien ta' diffikultà kien l-aspett soċjali, l għaliex ħafna mill-istudenti kienu jqattgħu il-ħin tagħhom id-dar weħidhom u minħabba f'hekk Qisu din ħolqithom anke sens ta' iżolament. Qisu forsi dawn ma lanqas kienu jiltaqgħu barra l-ħin ta' l-iskola speċjalment fil-bidu nett, meta kulħadd qisu kien jibża' u kien ikun id-dar il-ħin kollu. Allura din affettwat ukoll anke mbagħad il-mental health ta' l-istudenti. Forsi min ħassu iżjed anzjuż, affarijiet bħal depression. Jiġifieri dawk kienu wkoll rajna qisu żieda kbira wkoll. fil-qisu kundizzjonijiet ta' saħħa mentali fl-istudenti. Qisu l-aħħar aspett, forsi qisu l-aspett fiżiku, il-fatt li inti tkun id-dar, forsi r-rutina hija xi ftit differenti, forsi nuqqas ta' eżerċizzju, tkun id-dar, forsi tnaqqar iżjed bħala ikel ukoll. Allura qisu forsi anke rajna studenti li pereżempju żdiedu xi ftit fil-piż ukoll fiż-żmien li kienu qegħdin id-dar. Jiġifieri naħseb qisu kif affettwathom kemm b'mod fiżiku, kemm b'mod anke mentalment, kif ukoll qisu b'mod akkademiku, rajna impatt qisu negattiv fuq dawn it-tliet aspetti. Flimkien fl-istudjo magħna issa għandna lil Kenneth Scicluna li huwa għalliem fl-MCAST u reġa' għandna wkoll lil Miss Giles. Kenneth, grazzi talli lqajt l-istedina tagħna kif inti? Mhux ħażin grazzi. Tajjeb. Flimkien ħa nisimgħu żewġ opinjonijiet tagħhom propju dwar eh, l-perspettiva kemm tal-iskola primarja u sekondarja kif ukoll min-naħa tiegħek dik terzjarja. Ħa nibda minnek Antonella, kif xi tħoss li huma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tat-tagħlim online mill-perspettiva, jien nibdew minn hemmhekk, tal-skola primarja u sekondarja? Aha, fil-każ tal ħa nkunu ċari, l-online learning idealment ma l-edukazzjoni terzjarja, jiġifieri form il-fuq, università u adult learning. Fil-kas tal-primarja, diffiċli ħafna għas sempliċi raġuni li memx dak il-kuntatt fiżiku li huwa importanti immens fejn jitlu tfal iżgħar, ġifir tfal biex jitalmu titħares lejhom, jridu jħarsu lejk, jitkellimhom, ġifiri allura huwa żvantaġġ kbir li tkun online. Hemm bżonn dak il-kuntatt fiżiku. Eżatt, eżatt. Another thing ukoll il-fatt li inti għallima tajba fil-klassi ma tfissirx li tkun għallima tajba online. Far from it, jiġifieri hemm ċertu ħiliet li jrid ikollok bżonn inti to be an e-tutor, ġifiri a good teacher doesn't make a good e-tutor. Allura hemm ċertu skills li inti it-tfal taf li qegħdin hemmhekk, qegħdin iħarsu lejk. L-ewwel net tgħidilhom il-webcam titkun mhix awla, ġifiri biex inti qed tarhom u hekk. U trid tuża ċertu methods biex Tfal iżżommhom inter speċi you interact with the children, inkella daħat li tlifhom. L-ar ħaġa li jista' jkollok teacher tredden u tfal ġifiri mhux tfal biss anke studenti ġifiri nafu aħna. Allura hemm ċertu metodi bħal pereżempju tagħmel online polls dak il-ħin qed jivvutaw it-tfal, tuża online boards fejn Biex kemm it-tfal jista' jkun qegħdin- ikun hemm interaction Eżatt, ikun bejn hemm żewġ biex partijiet. inti u inti tkun taf it-tfal u mhux jifmu jew le. Jiġifieri iktar tard ħan nitkellmu fuq blended learning għax it-tfal idealment It-tfal iż-żgħar ma jkunx totalment online imma jkun dak li jkun hemm dak l-element ta' blended learning fejn ikun hemm il-mod tradizzjonali u kif ukoll xi ħaġa online ukoll billi jużaw daw il-prattjaformi bħal tat-Teams u hekk jiġifieri kif konna qegħdin ngħidu qabel. Jiġifieri anke t-taħriġ tal-għalliema qabel ma jilħqu għalliema proprju ikun differenti jekk eh, l-allema ser tkun Iva, mod eżatt. fiżiku jew ikella online. Iva, eżatt. Il-mod kif tgħallem inti online huwa kompletament differenti milli kif tgħallem b'mod tradizzjonali. Għax qed ngħidlek hemm skills differenti biex inti l-istudenti iżommhom mhux biss qed iħarsu lejk qed jisimgħu u qed jifmu imma żommhom iktar isfaċi you interact with them, dik il-kelma, tiżżid interaction kemm jista' jkun. L-għalima ovvjament ikollhom bżonn it-taħriġ tagħhom. Żvantaġġ ieħor ukoll fil-kas tal-primarja u li inti hemm ċans kbir li titlef it-tfal, hemm ċertu aspett ta' ċertu familji li għandhom problemi soċjali, pereżempju hemm min ma kellux laptop. id-dar jew kompjuter fi żmien il-lockdown, jiġifieri Bradley semma li bdew iqassmu laptops. Din saret ukoll anke fil-primarji bdew jagħtu tablets lit-tfal għax it-teachers mhux inbili għandek it-teams inti it-tifel irid ikollu wifi connection id-dar, irid ikollu laptop jew tablet biex inti tkun tista' tikkomunika miegħu. Jiġifieri L-aki li għanaf li tallimna mill-Covid ma kienx kollox ħażin, għax tallimna u l-allima intoġbot ħafna di l-pjattaforma ta' Teams u bdew jużawa anke għadhom jużawa ċaġunata tal-lum fejn speċi qegħdin idaħlu dal-aspett tal-blended learning li forsi nitkellmu fuq iktar tard. Eżatt. Kenit, eh, inti taħdem fis-settur tal-medja propju xi tħoss li huma l-vantaġġi u żvantaġġi eh, speċjalment meta tiġi għal korsijiet eh, korsijiet li jinvolvu l-prattika? Mela, mill-lat ta' vantaġġi li għandek kultant ta' ħanejtek użu aħjar tal-ħin li tista' tiltaqa' ma' studenti għall-argument tal-tutorials pereżempju b'mod li hu kif naqbad ngħid konvenjenti għaż-żewġ partijiet li jista' jsir f'ħinijiet tal-ġurnata li kieku ma kienx ikun possibbli fihom U kultant ukoll għandek inqas distrazzjonijiet meta ikun hemm klassijiet online. Min-naħa l-oħra, ċerti affarijiet prattiċi diffiċli ħafna tallimhom online. Meta konna fl-eqqel ħaħanetek tal-pandemija fejn ma stajniex niltaqgħu, ma stajniex nagħmlu ċerti affarijiet fiżikament flimkien. Eh, ċerti affarijiet talbu ħanetek daqsxej ta' ħsieb eh, li lil minn dak tas-soltu fuq kif setu jitalmu jew jiġu malma pereżempju ċerti affarijiet bħal pereżempju il-dawl eh, fejn tidħol anki eh, dawl għall-ċinema ehm, fej f'ċerti sitwazzjonijiet kelli nuża programmi li jissimulaw kif taħdem kamera kif jaħdem id-dawl pereżempju u kellna sitwazzjoni oħrajn fejn minħabba li naf li n-nies qegħdin id-dar u ma setux jħorġu mid-dar, eh, kelli noħroq seduzzjonijiet ħaħanitek b'affarijiet li jistgħu jinstabu id-dar biex tagħna nkomplu għaddejjin. Għax kienet xi ħaġa wkoll li ma kienx hemm xi pjan li tittaħseb fit-tul biex tipprepara li iżda kienet xi ħaġa li laqtitna eh, dak il-ħin u dak il-ħin ritt eżatt li eh, you come up with means illi tallem xorta l-studenti u xek eh, permezz ta' affarijiet oħrajn. Però semmejna ħafna il-pandemija tal-COVID-19, fil-waqt li talim online sar popolari f'dan iż-żmien propju fil-żmien tal-pandemija, però ilu magħna l-aktar minn 10 snin. Ħana raw daqsxejn x'inhu ma il-mezzi propju eh, tat-talim online u l-futur ta' propju tal-online learning. It-teknoloġija irrevoluzzjonat kollox u l-edukazzjoni mhijiex eċċezzjoni. L-introduzzjoni tal-e-learning kienet konvenjenti għall-istudenti kif ukoll għall-għalliema. Issa li t-teknoloġija u l-edukazzjoni qed jiftħu opportunitajiet differenti għan-nies, in-nies jistgħu faċilment jitgħallmu affarijiet ġodda bl-għajnuna tal-internet u anke saħansitra jiksbu d-degree tagħhom. L-iktar mod popolari kif wieħed jista' jikseb aċċess għall-edukazzjoni huwa t-tagħlim kontinwu, li huwa mod ġdid ta' tagħlim fis-settur tal-edukazzjoni. Dan huwa proċess ta' tagħlim fejn wieħed ikun jista' jilħaq ħiliet ġodda u jitgħallem affarijiet ġodda fuq bażi kontinwa. Meta nitkellmu fuq il-futur tal-edukazzjoni, ma nistgħux ma nsemmux l-MOOCs. L-MOOC huwa kors miftuħ online Huwa programm ta' tagħlim b'xejn offrut online minn università għal nies madwar id-dinja. Il-materjal tat-tagħlim tal-MOOCs jistgħu jinkludu videos, tutorials, assignments u artikli. Hemm ukoll diversi pjattaformi li jipprovdu korsijiet għal żmien qasir online u xi wħud huma Udemy, Skillshare u Coursera. Jeżistu wkoll il-cohort-based courses. Dawn huma korsijiet li huma organizzati skont is-sillabu li normalment isiru għal grupp ta' studenti. Hawnhekk, dawn l-istudenti jsegwu l-lezzjonijiet flimkien u fl-istess ħin. Mod ieħor ta' tagħlim huwa dak li jissejjaħ self-directed learning. Dan it-tip ta' tagħlim jippermetti lill-istudenti jieħdu sib il-proċess ta' tagħlim tagħhom stess permezz ta' riċerka, qari, podcasts u videos. Il-popolarità tal-korsijiet onlajn żdiedet matul l-aħħar għaxar snin, u l-iskejjel u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja diġà qed jintegraw metodi ta' tagħlim onlajn fil-klassi. Saħansitra qed jinkludu teknoloġiji ġodda bħall-VR. Żewġ benefiċċji li għandha l-VR huma li tippermetti kollaborazzjoni f'ħin reali u li ttejjeb il-ħiliet ta' komunikazzjoni u kollaborazzjoni. Il-kunċett tal-edukazzjoni tradizzjonali inbidel b'mod radikali fl-aħħar ftit snin. Li tkun fiżikament preżenti fil-klassi m'għadhiex l-unika għażla ta' tagħlim, u dan bis-saħħa taż-żjieda tal-internet u tat-teknoloġiji ġodda. Lura fl-istudio fejn miegħi reġandi lil Antonella Giles, eh, ħanibda nsaqsik daqsxejn fuq il-blended learning smajnija wkoll eh, fil-filmat li rajna, taħseb li din is-sistema hija importanti kemm taħseb li hija effettiva? Kif kont qiegħda ngħid eh, qabel, fil-każ tal-primarju sekondarji iktar tagħmel sens milli fully online li jkun hemm blended learning. F'liema sens? Mela aħna għedna illi Il-pjattaforma bħat Teams daħlet issa it-teachers drawa fil-bidu tas-sena l-għalliema kollha joħolqu l-klassi virtwali tagħhom, mela voli għandek it-tfal fil-klassi xorta hemm klassi virtwali fejn hemmhekk huma jistgħu itellgħu riżorsi u materjal u hemmhekk jidħol il-blended learning fejn inti ħanudu eżempju, mela jekk inti għandek kunċett diffiċli tal-mezz u ħloqt forsi ħloqtilhom tutorial biex tfemulhom. Il-fatt li dak it-tutorial video qasir qiegħed fuq il-Teams fuq il-pjattaforma u l-istudent jekk ma femiex jista' jerġa' jara tutorial, jista' jerġa' l-video, jarah once, twice, kemm hemm bżonn sakemm jifhem il-kunċett. Jiġifieri dik hemm dik il-ħaġa li hemm għalik blended learning fejn hemm online u hemm fiżiku flimkien. L-għallima pereżempju tista' nagħtu mod għandha suġġett ħat tagħmlu sa tittekilja il-ġimgħa d-dieħla, tibdilhom billi turihom video qabel jaraw id-dar qabel ma tkun bdiet is-suġġett. Jaraw qabel imbagħad jaslu fil-klassi diġà jafu fuq u suġġett u jkunu jistgħu mbagħad jibdew id-discussions, etc. Ġifieri Fuq hekk. Jiġifieri taqbel li għandha tiġi implementata iktar anke f'dawk l-iskejjel li forsi għalissa qed iżommu daqsxejn lura milli eh, jimplementaw din eh, is-sistema nistgħu nsejħilha pjuttost ġdida le? Iva, b'xorti tajba kif qed qabel ukoll din ħarġet mill-COVID l-għalliema rrealizzaw li daw it-tip ta' għodda għax il-pjattaformi huma għodda għodda diġitali. Dawn it-tip ta' għoqd lilhom tgħinhom fix-xogħol tagħhom. Mhux lilhom biss, imma x-xogħol tagħhom jistgħu jagħmluh aħjar mat-tfal li għandhom. Jiġifieri anke l-komunikazzjoni li għandek mat-tfal. I mean il-homeworks nagħtu mod fi żmienna konna nikdbuh fuq notebook, issa għandek il-pjattaforma inti tittajpja hemmhekk, moħħok mistrieħ li t-tifel ma jistax l-għada jgħidlek ma ħaqx nikdbu miss il-da hija temmek, ġifier kemm jidħol fit-teams lum il-ġurnata, Il-ġenituri u koll jistaw jitċekjaw any notifications, tista' titfa' notification it-teacher u koll fejn għanda xi forsi announcement importanti għall-ġenituri ta' tfal tagħha, tefatom hemmhekk allura moħħa bistri li mhux it-tfal biss raw imma anke l-ġenituri wkoll. Illum il-ġurnata anka Parents Evening sar isir online. Online ukoll. Iva, ġifiri, intoġbot ħafna din, anke ċertu meetings għal-ġenituri, per eżempju. Parent memx għalfej juhu lif biex jiġi għallaqa li jattam il-head of school, Anke dak li forsi jieqaf nofsija si Iva, dak li jagħmlu, dak li jagħmlu, ġifieri llum saret ħaġa vera komuni li inti għandek parents meeting, waqaft literalment 20 minutes kif qed tgħid inti, qed ngħinu anke traffiku hekk għax qed ikun inqas traffiku ta' nies qegħdin sejrin lemmu law, ġifieri yes, hopefully it's the way forward, yes. Eżatt, fuq hekk kont se nistaqsik jekk tara x'dan bħala l-futur tal-edukazzjoni. Iva, ovvjament kull kull sektor, kull settur differenti. Jiġifieri qed nitkellem għal primarji u sekondarji fejn jidħlu università kompletament differenti, fejn jidħol l-aspett terzjarju it is only fair illi ċertu studenti jinataw jinataw l-għażla li kors flok tmur b'mod fiżiku tista' tagħmlu online. L-ikbar vantaġġ hu li tista' tagħmel courses kemm BAs, kemm Masters, anke PhDs illum il-ġurnata ma' universitajiet barra. Qabel ma stajtx tagħmilha, illum bis-saħħa tal-online learning u qed tkun fejn trid madwar id-dinja. Eżatt, u tista' taqra u tistudja x'ħin trid meta trid, jiġifieri It is very convenient, anytime, anywhere. Grazzi Antonella tal-informazzjoni kollha li għaddejtilna llum, żgur sabuha utli dawk li jew m'għandhomx tfal li sejrin l-iskola jew inkella ilhom daqsxejn milli qatgħu l-iskola huma stess li jitgħallmu eh, x'sistemi ġodda tiġu implementati propju fl-iskejjel illum il-ġurnata. U grazzi lilkom illi segwejtu episodju ieħor ta' Int Minint minn hawnhekk nirringrazzja l-sponsors kollha tagħna u inaqdu magħna l-programm li jmiss ta' Int Minint fej ta' kull ġimgħa dejjem niddiskutu

Grazzi lil ProTrade għas-siġġijiet, St Albert Ironmongery u MFCC għall-għajnuna fis-sett, u Logo Express għar-rigali tal-mistednin.